Awle, tunah chuanin David-a thihna chungchangah hianin thuthar post kan hmu leh a, he thuthar post hi kan ri akang a, a hmain side A leh B kan lo ngaithla nual tawh a, side A lampang kan ngaithlat trawk a, side B lampangin thu an rawn nei leh a, tichuan tuna kan hmuh hi side C lampang a niang ka ti deuh a. Saisi lampang a nih duh hmel riau mai ka ti a, eng pawh nih se lama sain Media Channel Official atanga ka react chhawn tur a ni a, hei hi Media Channel Official hi kei pawn ka subscribe sak a, ka subscribe sak na rei tawh a, Media Channel Official hi a tam thei ang berin in lo subscribe sak theuh dawn nia aw. Tichuanin kan chhiar tan ang, a chung berah hianin David-a thihna chungchang leh a kaihhnawih ah tih a inziak a, MC Kholhring chuan kan chhiar hran nghal ang. Side A lam hrut hmasa thuak ang, Myosa leh Chakte pawi khawih hriat tur hmuh a nih pawha an do dal tura ke pen ban chat, phu bar reng reng keiman ka la ang. Tibung leh chang hrekur mira thei pawi khawih hmuh leh hriat erawh chuan phu ba latu leh hremtu tur nia in ngaih tlatna rau hian mimir, Kohhran leh YMA, MHEP, MZP, etc. Leh kan police bakah magistrate te nen lam hian min tuam hlup a, hretu leh Hmutu, sawichhuaktu nih pawh khi India Rupees thiltih theihna in a phuarsak leh a phelsak te kan ni deuh vek. David a taksa atanga a thlarau hnawt chhuak khawpa kutthlaktu te khan a nunna chan khawpa sawisak kher kha an tum lo ni angin sawi sel a, mihring sahuat laiah hian tum loh deuhin vawi hnih khat intifuh pala thihna thlen theih ni mah se, ek che khawpa ti hrawl tha lai deuh hlir a, vawk a nih hnu pawha vawk zui leh thin chuan tum reng vanga ni loh pawhin thi mah se pawi ti lem lo taka kut inthlakna thinrim sosang nasa tak sul hnu a ni. Bachelor of Divinity certificate nei thlap mihringte zinga Pathian aiawha thusawi, Pathian nihna zia, Divinity, pho chhuaktu tur Airfield Bial tu Pastor chu Ngaihtuahna a fim hmang lo. Kohhran hruaitu dang pawh rawn hmasa lo a, kum puan committee hnenah Davita te thian dun ringhlala report nghal thlawr mai. Kum puan committee te pawn Pastor report ang chu i he lo a bawh zui nghal buan buan a, Hmeithai fapa rethei tak chhungkua chu Hmeithai fa a nihna leh an retheihna den chhena Hleinattû rêng nei lo a nghaisak ni khân Thutang hmasa chuan mipui mit leh beng a min fah a, mipui kan hming ta luih luih rêng a ni. Hetah hian Airfield Pastor leh kum puante a dem viau niin a lang a, a lan dan a chuan maw? Tichuanin kan chhiar chhun zawm zel ang. Airfield Bial Presbyterian Pastor chu mirthei te lei natna nei lo, sum ringawt thawh chhan leh atchilh chu Pastor chu a dik leh dik lohna lam aia Pastor a nihna vanga khawtlang hruaitute pawn An tan bur mai vang a, Hmeithai Rethei fapa ngaisa ta niin mipui rilru a su thla dual dual bawk. Heta rawn sawi ka hriat thiam dan chuanin ka tiang a, Pastor ina kumpuante hnena a pek vata kha khami kha a rawn sawi ni berin ka hria a, chuanin kan chhiar zel ang. Hei hi enge a chhan? Youtuber thenkhatte a baidai bawhar zawnga an lo phetsak vang a ni. Umm. Youtuber te pawh a rawn per a, tichuan Airfield Pastor Pu Rev. Lalhmuchianga kan puh dan chiah leinatna leh doctrine te chu mahni intih zawhawm nan leh pawisa hmuh nan chiah hmang, mahni intih lar leh mahni Youtube channel tih lar leh pawisa hmuh chiah thlahlel te thuvawrh dar duh danin a zir a, Airfield khawtlang hruaitu leh Pastor ngei kawmna video hi khawi channel mah hian detailment taka. A tihchhuah hmuh tur kan la neih lo. Hei vang hian milar leh milar lo, daikilka leh foreign atang thlengin airfield khawtlang hruaitu leh pastor chu archuk tui lo ah kan chhuah ta a ni. Awle tikhanin pastor kha a rawn per viau a, tin youtuber lampang pawh kha a rawn per viau a ni, a rawn sawi viau a ni. Engpawh ni se, tunah chuanin side B lampang kan chhiar ve leh thung ang. Side B ve thung aw tiin a rawn ziak a. Media kal tlang lova hmeithai leh pachhia te, An leinak leh tanpui thin thenawm khawvengin an hriat si lo. Lakna chance leh YouTube channel upgrade nana site khat chauh thlur bing nalh zel te thu var dar chuan mipui min bum duak thei ve tlat. Umm tuna kan chhiar hi site bi lampanga a thu post tih lampang hianin YouTuber ho a rawn per leh a, a rawn sawi leh bawk a, kan chhiar zel ang. Kan YouTuber te leh human rights activists ho report atanga Davida leh a ṭhianpa chhungte thusawi kha thu dik zik tluak a ni ang em? Mizo Kristiante tana tirhkoh pawla lehkha thawn ang ṭhima cheibawl kha a dik chiah ang em? Chutiang tur chuan thu dik chauh sawi mi a ni reng em tih lam ka luh chilh ve lawk ang. Um, ti khan a rawn sawi leh a. Tichuanin kan chhiar chho zel ang. Davida hi nitin bawlhhlawhhaia thawk ṭhin ni awma sawi kha thu dik zik tluak a nih hmel lo. Bawlhhlawhhaia thawk chhuaka Sitmiu hmun luh chilh tur hi IMC nen atangin permission hmu a, ID awrha a thaw a chhuah ngai. David ata hi chu bawlhhlawh haitu dangten thil hlu an hai chhuah sa pawh an lo ruksak duh thin avangin permission an pek phal lohna a rei tawh niin thu kan dawng. Umm, hetah hianin David ate a rawn per leh a, a rawn sawi chhe leh a. Ka chhiar atanga a tir ber ka hmuh dan kha chuanin Pastor kha a rawn per deuh hlek niin ka hria a, tichuan chumi hnuah Youtuber ho lampang kha a rawn sawi ve leh a, tichuanin tunah Davida te lampang kha a rawn tin zawn leh a, tichuan kan chhiar leh zel ang. Davida te unau hi mipa pathum leh hmeichhia pakhat niin Puva Neithanga biang biaknu kha number four e dik tho a ni. Davida nau mipa hi a boral tawh a, a boral hma a vanglai hi ruihhlo tih nan leh mi rawk leh ruk ruk kawngah a u te ruala thahnem ngai tak thin tho a ni bawk. He hiau a va rawn sawi nasa ve hi chu an unau background a rawn sawi viau in ka hre mai a hetah chuan in a fuh viau lo ni hei chu tin youtuber te thawh rah vang a airfield khawtlang leh pastor control mup mup tak ah khan David-a u mipa hian a zu rui chem te nen khawlai ah in hrosa kuk kuk in pastor tha a chak hle bawk a rawn ti bawk a he khai a rawn sawi nasa hle mai a. An pa boral hnu hian Deveda nu hianin vawi nga pasal a nei tawh bawk a ni awm e. Ew. An chhungkaw member tin hi an background hi a chhe zawng a rawn sawi a tum vek em? Mi pawh ka hre lo, engpawh ni se kan chhiar leh chin ang. Duhsaka, Devida thianpa hi Devida te, unau ruala, ram leh khawtlang tana thahnem a ngaih ka dawng sawng bik lo va, rukruk leh mi rawk kawngah chuan sawmluih ngai bik miah lovin an inthu rual reng a, Devida te in leh lohah hian A tap chawt bawk e khai, a rawn sawi nasa hle mai a. A thu post tu hianin Davida te chhungkaw member tinah hianin bomb a rawn thlak a nih ringawt alawm mawle. Engpawh ni sela kan chhiar leh zuai ang tawi tehin tin a nu hi kum upat lam pawha zu la in ngawr tak number four thu buaia jail lo tang tawh a nih thu kan dawng bawk. An panga dam chuan an ru chawt zel a nia tiang deuh khan an ni ber awm e. Airfield khawlian lo takah hian mimal leh dawr rawk chungchangah Thuthlung thar leh thuthlung hlui chhung lehkhabu zah zet thahnem an lo ngai tawh niin a lang. Hei vang tak hian khaw chhung mite inhre chiang, thil thlenna hmun hnaivai a awm ten tu nge inkhawm hlan a, Pastor quarter a lut ru a, pawisa chu la ta ang tiin rawn zung zungin David-a te thian dun an thlur bing ta chat a, tul an tiangin khawtlang venhimna atana ruat leh min pe te an che zui ve ta a ni mai. Awle, Sawihtawng khanin hei a tawp lamah hianin a tawp lamah ti ila a tir ber khanin Pastor kha a rawn per deuh a, tichuan chumi hnuah Youtuber ho kha a rawn sawi viau a, a rawn sel nasa ka ti a, khatiang khan a rawn ziak nual a ni. Tichuan a tawp lamah hianin David-a te chhungkua hi a rawn sawi nasa khawp mai a, hetiang em em hianin a rawn sawi hi ka ring pha lo ni a nih na chuan maw, hetia a thu post ka chhiar lai te phei kha chuanin David-a te Background sawi khanin an chhungkaw member tinah Bawm a thlak hi ni ringawt maiin ka hre mai a, khatiang kha ania a zia lo khawp mai a, engpawh ni sela tikhanin viewer te khan enge in ngaihdan ka hre lem lo a, nangmahniah ngaihdan hrang hrang putin lo nei mai thei a ni e, keipawn tuna ka rawn sawi zawh chiang khanin an chhungkaw background te leh an mimal tinah khanin kei chuan Bawm a thlak ka ti mai a, a thu rawn post dan leh a rawn zia dan hi Davide te chhungkaw hi a rawn hnehsawh khawp mai a. Tuna Sir Media Channel Official ina a sawi ang kha kei chu ka hmuh dan a nia a nihna ah chuan maw? Chu chu a tawp lampanga ka rawn sawi leh duh ni ta se la tichuanin viewer ten he thu ziak hi eng ang in nge kan ngaih tih kha comment section ah te pawh in la rawn sawi leh dawn i aw tikhanin kan video te kan duh tawk leh anga video leh peka te pawh in hmuh leh theuh kan tum dawn nia.